Merry Christmas! Hi vawlei ah a tak dawtnak um lo. Ve hle lawng te a si. Ka chungle zong nih an ka daw lo. Ka hawile zong nih an ka daw lo. Kan Khrihfabu zong nih an ka daw lo. Hohmanh nih an ka daw lo. Ka nun caan ka sining vialte cu tukum dih ahcun kum hnih kalpi dih cang ko seh. Christmas caan zong a hung phan ṭhan cang. Atu cu ka dam lo ruangah nubu sin zongah kaa tel kho lo. Biakinn te zong ka phan kho lo. Ka lileng inn chungah keimah pi lawng hi ka um i Hawi zong ka leng kho hna lo tikah hin a phunphun hi ngaihchiatnak lilennak te hi ka ngei. Christmas caan ahhin cun chungkhar tling tein kum dang ahcun kan ra si tawn. Tukum cu chungkhar zong kan tling ti lo i a phunphun te hi ka lileng ka ngaihchia hnubu kan hawile he Kum dang ahcun thla kan ra remh ṭi, thla kan cawng ṭi hna, kan ra in nuam, acting te hna kan ra piah hna. Atu cu zeihmanh kaa tel khawh lo tikah hin ngaihchiat lileng tein innte ah hin ka um ko. Merry Christmas!

Kan hawidang le cu Christmas thla phak in cun angki ṭhaṭha, hnipuan ṭhaṭha an i cawk hna le an i hruk cang hna le rawl thawthaw zong an ei cang hna le chungkhar in leng an chuak hna le chungkhar tlingte an i nuam cang hna le kei belte hi Zan ihnak zongah mah angki zunkhat, chun rianṭuannak zongah hi bang bi zunkhat te peng. Kei ka caah cun Christmas timi hi a sullam hrim lo ai. Nihin meeting kan aunak hna ruang cu tukum Christmas ah kan mino department nih zeitindah cawlcanghnak kan tuah lai timi kha ra chuahpi cionak lawng si lo i a hmasa bik ah kan mino vice president simi Thawng Bik nih thla kan campiak lai. Okay. Thla kan cam hna sih lo maw? Bapak Pathian mangmah dawtnak ruangah Thawnghninh kul le thum Na chuah cang tuah tuahnak ding caah ka pa khuakhannak caanṭhanak an pek cang na lung tuk hringhran ka pa ka hram tuk in a lai in dongh tiang nangmah nih rak kan telpi hram ko sawh tiin ka pa Jesuh min tha can bak Pathian Amen. Asile kan meeting ah kan lut colh ko hna le ti. Tukum cu phaisa zong ne a kan zat ko le tik ah khan zeitin dah cu cang nak ṭha bik in kan tuah le timi kha ra chuahpi cio u law ti. Na saduhthah cio kha kan chim cio ko law mah ah ṭha bik kha kan thim hna le. Okay. Kemin i vun chim hmasat ning la maw? Tukum hi cu kum dang tawnnak in maw mak chinchin ding tuah ka duh. Budget song tampi kan ngei ko ai maw? E min ngei pawl hlasak thiam te laksawng tam deuh hna zong pe hna usala hlang hna seti ka duh atum tu in si zong ah maw khi min ngei deuh khi au ko hna seh. Khi tikah khin kan mino pawl zong khi an active deuh le an nuam zong na nuam deuh le nuam tak kan tuah ko hna seh ti cu ka duh mi si. Si si. Ah mah ne ruan nak cha tha ngai ngai mi se ah min thang se li pawl he zong mino zum han tha kan tu hna hi te Si, si. aro bui ngai le ya ka zum ka tha ngai tha ngai. Adang ta zeitin dah nan ruah ning chiu tu se Kei Christmas tiang hin cun maw ei le din le nuamh deuh in ka hei ruah ai. Mah tikhin tukum hi cite kan mino pawl ca bang hin te special rak in hin ei le din he an duhmi khi chiahpiak bu fe bang in chiahpiak dih i te mala shangko duhmi le mala shangko vun ai phaisa zong kan nei ko ti kha an duh cun barbecue zong si ko se hotpot zong si ko seh tuahpiakmi bak hi ka duh. Mah ti cun drink a phunphun zong khi Christmas party in khi nuam tak in hin tukum i cam han ka duh ngai e. Zeitin nan ruah cio mah he? Chang ngaimi si ko mah kong cu. Mi pata zeitin dah na vun ruah ning si? Um, a ṭha ngai kong na ten maw? Kum fatin te Christmas kan tuah ah khin ei le din le non phun phai lawng te in khin Christmas caan khi kan hman hna ti khin kum cu phun dang te in khin cawlcanghnak tuah kho se ti khi ka duh ngai. Zei bantuk phun dang te cawlcanghnak dah na duh? Ah vun chim ah maw Christmas cu mikip ca a si bantuk in khin kan mah kan Khrihfabu chung in khin rak ra kha lomi pakhatnak ah mino mino chung in maw biakinn rak phan ti lomi sin khi khi lungdonghnak pu ngaihchiatnak an vun tuantan tik khin rak ra kho ti lomi sinah Christmas thawngṭha bia va chim in khin va kal cun pahnihnak ah kanmah kan nu le kan pa chung in khin maw ngandam lo ruangah biakinn phan kho ti lomi mah pawl sin zong Christmas thla he khan va hliphlau pi hna cun a pathumnak ah cun kanmah kan unau chung ka takau lata ma e kanmah bantuk in Christmas a hmang kho lomi pawl sinah khan kan si khawh tawk te in khan va bawmh eh ka tuahpi hna kha ka duh ngai uh, kan phaisa zong kan ngei pah ko tik khan ti kha tuah ka duh na rak na ruah nak sir na ruah nak he ka uar bak yatsun kan ni kan ruah pho ni chu te christmas chan phan chu zeitin da kan ai lai zeitin da kan i nuam lai zeitin kan i shruk lai timi lo he kan ruah pho mi bak se ma ti atu na chim mi bak he chamo ka lung tling tuk bak se Kei zong ka lungtling tuk veve. Seidan an rak tuah. Thumat, na chuah lonak zong sau. Kan in ngai tuk cang. Atu he Christmas zong phan cang e. Kan Khrihfabu mino nih a hlei in daw kan in hlam khun. Ash, ve le lawng te, pa pa vun lawng te in thilin an tuah peng le. Sabak lo Thomas. Hlan tein nang cu kan Khrihfabu ah aa pe peng a rak chuak pengmi mino zong ah aa rak chuak pengmi na si tikah hin atu bantuk in na, na, na rak chuah lonak a sau tuk hin kan in hlam bak Christmas lai hrimhrim cu kan in hlam tuk i tukum hi cu kanmah mino bacha bak in mino pawl biakinn ah rak phan kho ti lomi pawl he mino bacha bak in uh, Christmas hna lawmhnak hna he uh, hmanṭi ding in kan i zuam i atu nangmah sinah kan rak lami si Thomas. Si, Thomas, minung hi maw kanmah zawn lawng te a ruat dihmi kan si. I tak ngai ti lo cun kan cungah hin maw zawnruahnak taktak le dawtnak taktak a ngeimi hi an um lo ti khawh tluk khi si. Nai belte kha kha kan buaipi ding si lo. Zeizong vialte a sertu Pa Pathian nih hin kan za tein, aa tluk tein aa kan dawt dih, aa kan zawnruah dih. Khakha kan i fim ding si. E, mi cung i maw kan tuahmi lawmhnak kan timi khi kanmah tein kan kawlmi lawmhnak nakin kan hmuh ṭhan tikah khin an let in khin lawmhnak hi a tling deuh, a thlum deuh. Cu si caah khin maw lawmhnak taktak hmuh kan duh hin cun amah Pa Pathian sinah kanmah zong hi i upnak pum upnak zong kan neih hau. Amah sinah kan fuh kan panh hau. A dawtmi i mi hna sinah kan kal hau. Johan Thawngṭha Dalthum Hleiruknak ah rel maw. Cuticun Pathian nih vawlei hi a dawt hringhran caah a Fapa nih chunte kha a pek. Cucaah amah a zummi paoh cu an thi lai lo. Zungzal nunnak an ngei lai. Kan zaten thla kan campi hna maw? Pathian Ahote dah an sing hnga? Merry Christmas! Merry Christmas! Ka fale, chun laipi ah zeitindah Nan kan len. Veise kapi kan mah Krifabu mino pawl nih khan nangmah bantuk kumkhwa upa biak in phan kho ti lo mi sinah khan Christmas kan in rak tuah pi hna bia. Kan ne lom tok ha in chungah ra lu du ru du. Ka. Christmas hi kanmah mino ca lawng si loin na vah bantuk Tarkum khua upa i biakinn a phan kho lomi ca zongah a si. Hi caah hi bantukin hin kan i lennak hi a si i Christmas thla ti zong kan sa chin hna lai. Ka lawm.

Merry Christmas! Merry Christmas! Keimah ma? Oh, se nang ma. Ya. Te, Pathian nih hin a dawt mi chungah hin nangmah zong na tel ve. A tihin Christmas te nangmah zong seh kan ni zong seh sunglawi tein hman ṭi ding kan si caah